E gran linguista chileno Rodolfo Lenz, cu a scribi e prome gramatica amplio di papiamento, cu yama El Papiamento del Idioma Criollo de Curaçao, La gramática mas sencilla. E a bisa esei. Anto el a pretendé ke por a siña ken ku ta un hende inteligente, e por a siña papion den un ora. Ok? El a bisa esei. Pasobra un ta tin konhugashon, un ta tin e esaki, un ta tin e otro ke men, un tin di wòri ku su kultivo, ku baño, ku futuro, ku nada. Den su forma formal e no ta eksistí, pero e tin su gramática, su reglanan gramatikal, manera mi a bisau, su sistema di plural, su sistema. Amen ke men, bo ta diskohe un nan pone tras e kiko ku ta la bira plural, no? E mi ta kere ku tin eksepshones ei tampoko. E no tin género femenino ku maskulino na spañó òf franses, tampoko. Wak, Normalmente tur idioma tin su gramátika. Bo no por tin un idioma ku no tin gramátika. Gramátika ta, por ehèmpel, e struktura di frase. Nos bisa, por ehèmpel, Mi ta bai kas. Y bon ta bisa, mi cas ta bay. Sey por ehemplo ta parti gramatica, sey nos ta yama sintaxis. Tambe bo tin e parti di morfologia, ta con nos ta hinca palabranan na otro. Por ehemplo, bo tin pega y bo tin saya. Pero bo ta un palabra nobo, pegasaya. Ta algo cu lo otro. Of bo tin pega. i bo tin pega pega, tambe ta algo fu lotro. Esei ta nos nama e parti di morfológiko di e idioma. Kibe? Tur idioma tin su gramátika. Nada mas ta asina ku tin idioma ku e gramátika no ta skirbí. Esei ta algo otro. Bo sa, mi ta bisa e nan si nos tur a faya hopi, no? Kibe? Ku un komishon di gramátika per se nunka wòrdu esta, a wòrdu establesí pero nan no a kumpli ku nan trabou, nan no a hasi el'e òf no tabata tin e interes di parti di di gobièrnu òf di gruponan mes pa establesé un gramátika real di Papiamentu. Papiamentu no tin un gramátika, no tin reglanan gramatikal skibí manera otro idioma, no sea formalisá. Klaru, nos tin. Nos tin algun regla no skibí di papiamentu, di gramátika di papiamentu ku e ta mas simpel ku otro idioma. Nos, nos ta basa nos mes mas ariba pasado, presente i futuro. Tabata, ta i lo ta. E ta, bo ta haya e den un forma hopi simplifiká, pero mi ta kere ta tempu pa bin un komishon ku ta bai studia i formalisá e gramátika di papiamentu totalmente. Awa un trabou di lingüista ta pa hasi un investigashon i pone e gramátika ei riba papel. Esei ta loke bo a hasi den e buki aki, Gramátika di Papiamentu. E promé buki gramátika ku ta asina amplio kanta e gramátika di papiamentu. Meskos ku na ingles, ta e pronomber e ta determiná. E espresion mi ta papia, bo ta papia, e ta papia, na ingles bo ta no sa cu normalmente ta unicamente e tercera persona ta agrega un s, si ta un verbo regular, y sobra te mes un palabra. Ke men seca nos. E parti gramatikal pa ekspresá un akshon ta e suheto. Bo mester usa e pronòmber suheto pa bo por sa ta ken ta hasiendo e akshon. Un otro aspekto, por ehèmpel, di gramátika ta si mi bisa, Mi ta papia spañó, no ke men ku mi ta papiando spañó. Mi ta bisa, Ora mi ta na kas mi ta papia spañó. Bo no ta na kas, bo no ta papiando nada. Ma si mi disa, Mi ta papia ku bo, e ora si e partíkula ta ta indiká e akshon riba su mes. I un otro aspekto ta e ta indiká ku bo por hasi e akshon. I esei ta un di e un di e komponentenan di e palabra ta den un orashon. Mi por bisa, Mi tin, tres outo. Pero mi no por bisa mi tin tres outonan, pasobra enan ei ta fout. Mi por bisa tambe mi tres outonan ta labá kaba, pero aki mi ta bota wak outo taye kono pluralnan su trase. E tin tres su dilanti, pero tin hende ta kere ta pastor e tin e tres, bo no mester usa nan. Esei ta totalmente robes, pasobra. E kantidat no ta hunga un ròl den uso di plural. Loke ta hunga un ròl ta si e sustantivo ta spesifiká sí òf nò. Awa, ki ora un sustantivo ta spesifiká? Ora e tin su dilanti e artíkulo definí, e, un pronòmber posesivo, manera mi, bo, su, nos bosonan. Òf tambe e e di e aki, e ei, e aya. Ora ke tin e tres na e su dilanti òf un di nan, e ora ta spesifiká ke na e ora mi por usa e forma plural nan. Den e kaso di mi tres outonan, e mi ta un pronòmber posesivo. Mi ta kontentu si ku tin diferente kurso di papiamentu ku nos ta tratando den un hopi bon forma pa yuda drecha. I bo sa kiko hendenan ta haya fastioso? Ku nan ta bisa ku papiamentu ta trabahoso. Bèrdat ku papiamentu no ta fásil, pero si bo dediká tempu na dje, anto bo ta haya un bunita formashon di papiamentu. Nos tin un instituto di idioma kaminda e Dòkter Anders Ramontot de Andrade ta traha. El a dirigí. Mi ta kere ta ta su idea òf el a traha duru pa instituy'é. Ora nos a papia di tòt Dandarian nos a papiando di un lingwista ku tin un preparashon, un estudio hopi formal i hopi kompleto. Ami si ami a mester tin un problema ku gramátika mi ta bai skadj'é, mi ta konsultá kuné. Mi no ta konsultá kuné riba e orígen di papiamentu, pero ariba e gramátika definitivamente ku sí. Unda persona, den mi opinion, ku sa mas di seis mas riba. Pero mi ta kere. ku ta tur hende mester yega na interesá nan mes pa siña papiamentu. Nos ta papi'é, nos ta kant'é, nos ta bruha lenga kuné, pero papi'é korektamente nos tur mester siña na hasié meskos. Mi ta kere ku ful gramátika di papiamentu mester mas atenshon, no solamente pa adulto, pero prinsipalmente na na na skola mester pone nos mas atenshon na na e gramátika di e papiamentu i stòp di pone demasiado entona e entonashon na na ortografia. Ortografia tambe ta importante, pero ortografia ta dise regla kon pa skibi un idioma. Pero ta e gramátika ta e parti di e idioma mes, esei ta e parti importante.